Кӕм цӕрыс? Сахалин ӕмӕ ма кӕм цӕрыс? Мӕнӕ Ирыхъӕуы дзуармӕ ӕрбацыдтӕ. Ирыхъӕуы дзуары дӕрдтӕккӕ. Ирыхъӕуы кувӕндон дӕ. Ирыхъӕуы кувӕндон цы куыстай? Хуцауӕй мысайнӕгтӕ райстай. Ӕрортӕ нӕ бын стӕм, йӕ бын стӕм, дзуары бын стӕм, табу йӕхицӕн уод, табу. Хуцауӕй хатыр ракур. Хатыр уӕд фӕрӕдыддӕр, стыр хатыр бакӕнӕд.

Мад дӕр хатыр кӕдийӕ кӕсдӕрӕмӕй. Саужарсыз гъарин фест, да ном ӕнус ӕнус мӕрухс ӕрухс дӕр кӕнӕд, да хъару фӕддӕр фӕддӕр кӕнӕд, мӕ нӕ кӕснӕн фӕсивӕдӕн сӕ зӕрӕ ахӕм зод куыд бафтын кӕнай, ӕмӕ ахӕм бал хабӕрттӕ, ахӕм ӕвирхъау радодзинӕдтӕ куыд никол кӕной, ахӕм арвӕн балавар кӕнӕд. Хатырӕй мӕнӕт нӕ мыггагӕй фербазыдыстӕм, мӕ хатыр курынмӕ.

Мӕнӕ
абон уыцы кӕстӕры тыххӕй дӕр мах хатыр курӕм, стӕй ӕнӕхъӕн мыггаг дӕр хатыр курӕм. Мӕнӕ рагӕй рӕгмӕ дӕр Ирыстонмӕ афтӕ у ӕмӕ исчи ахӕм ӕвзӕр никуы бакӕны уӕдӕй фӕстӕ. Нӕ, дӕ нӕ ныуазӕ нӕдӕр Ӕмӕ зынаргъӕвтӕ куыд айса махӕн нӕ хатыры куырдтытӕ ӕмӕ ӕрмӕст Хуыгаты Анафаны аргъӕн Ирыстон дӕр дзӕбӕх бонтӕ куыд кӕна ӕмӕ сын зӕрдиагӕй куыд арфӕ кӕна ӕмӕ сын йӕ зӕрдӕй хуыздӕр се рдонӕй куыд хай кӕна Ирыстонӕн, ахӕм уон не ппӕты дӕр уӕд. Басайӕн бон бирӕ уа, техуӕхӕн равӕй фӕстӕмӕ ахӕм хъуыддӕгти нӕ фӕлӕза, бӕрӕг хъуыддӕгти куд хӕрат уе ппӕт дӕр ахӕм равӕй дӕр.
Ӕмӕ мин баба? Ӕмӕ хӕстӕмӕ Хуцауы хорзӕх фӕуӕд, Хуцауӕ кувӕг адӕмистӕм, Хуцауӕй хорзи нӕ дагурӕм. Нӕ низ, нӕ маст, нӕ футбол издиад, хӕдзар бийнонтӕ рӕсугъдӕй амондджынӕй куд цӕуй, Уыцы арфӕртӕ дзуары куыд бакӕной, ахӕм арф Хуыцау ракӕнӕд. Уастырджи хорзӕх нӕ уӕд, Уастырджи лӕгтӕ дзуару фӕндараст нӕ кӕны ӕмӕ фӕндаггонӕй бынатонӕй бӕттонӕй. Фӕвӕза кодом рӕсугъд фӕндӕгтыл куыд цӕуӕм, нӕ Ирыстоны фӕсивӕд, нӕ Уӕрӕсейы фӕсивӕд, фӕрнӕй амонимӕ куыд уӕм, нӕ кӕстӕртӕ куыд никуал барадийӕ, фӕлӕ дзӕбӕхӕй амондджынӕй куыд цӕрой, дзӕбӕх ӕгъдау дзы лӕвар куыд кӕной, уыцы арф сыгъзӕрин Уастырджи куыд бакӕнай, ахӕм арф. Ногдзуары хорзӕх нӕ уӕд, ногдзуар лӕвар кӕнын ӕниздзинад, сабырдзинад, амонддзинад, ма ногдзуары хорзӕхмӕ куыд уа, Хуыгаты смаг дӕ фырджын амондджын куыд уа, ногдзуар тӕдзуарым куыд бахус кӕной, фӕлӕ амондджын хъуыддӕгты фӕдыл ма дӕ дзуары мадмӕ куыд цӕуат, нывондтӕ куыд кӕнат, сыгъдӕг зӕрдӕ куыд куват, кӕстӕртӕ куыд фӕдзӕхсат хорздзинадмӕ, ахӕм арф ӕхсӕвӕр акӕнӕд. Уӕдӕ бинонты цӕрӕн ном сӕ бирӕ скӕнӕд, алчидӕр бинонтӕй разди, мыггагӕй разди, сӕхи фӕдзӕхсын фӕндӕр тӕдзуармӕ, Тобӕ бинонтӕ, Ирыстоны бинонтӕ, хистӕрӕй кӕстӕрмӕ ӕмудимӕ куыд уой, ӕнӕнизӕй нӕ масте, нӕ фыдбылызӕй нӕ бинонтӕ куы цӕрой, куы фтӕгджын цӕсгӕртты куыдзы куы цӕуой, ӕмӕ сӕгъзӕрин Бастырджийы бонтӕ рцӕуын Джоргубайы бонтӕ, мӕ дзӕбӕхӕрӕст угъдӕй амондджынӕй куыд ӕрцӕуы Ирыстонӕй, мӕ дзӕбӕхӕрӕст удӕй куыд бахуы, уыцы арфӕ дӕр мын ӕртӕдзуары куыд бакӕной, мах ӕлдарӕх ӕмӕ арфӕ сӕврӕм. Ӕлдар зӕдты мадауджыт хорзӕхтӕ уӕд, хохӕй быдырӕй-быдырмӕ хохы дуне дзырдты дзы ис, Кувӕндон Хуцауи дзуар лӕггадгӕнӕг дӕн, Абайти Олег. Нӕ дзуары бонмӕ молодежь фӕцахуыр сты мӕ тынг ӕвзӕр митӕ кӕнынц, мысайнӕгтӕ хӕссынц. Мӕ уой хорздзинад нӕу. Мӕнӕ хӕрзрӕджы хуыгат лӕппу бацыди, уӕрдӕм. Мӕ, ну, Хорз нӕу, ой. Хуыгатӕй йӕхи схуыдта, фӕлӕ мыггаг ссыдысты ӕмӕ хатыр ракуырдтой дзуары бынӕй, дзуарӕй.
Бахатыр кӕнут. Дзуары бынмӕ мысайнӕгтӕм ӕвналын давыны ӕгъдауыл уый тынг ӕвзӕр хабар уыди. Нӕ фыдӕлтӕй дӕр ӕрӕгӕй-ӕрӕгмӕ дӕр уый дзырдтой, Афтӕ-иу загътой, дзуаркъах, зӕппадзкъахсӕг уый тынг ӕгад адӕймагыл нымад уыди, уый иу хабар. Иннӕмӕй та мысайнаг чи у, уый мӕнӕ аргъуанты ӕмӕ мечеты цы пожертвований ӕвӕрынц, уымӕй дарддӕр цӕмӕйад ничӕцӕ кӕны, уый дӕр уын зӕгъдзынӕн, мысайнагӕн ис йӕхи мидис. Мысайнаг чи у, уый куыв цалынмӕ не рцӕуа Куывды бон, уӕдмӕ уый ӕхцайыл нымад нӕу, уый у мысайнаг, чидӕрӕй цӕйдӕр тыххӕй сӕвӕрдта. Ӕмӕ уый чи рахӕсса ӕмӕ дзы исты пайда йӕ хӕдзарӕн чи скӕна, ууыл цӕуы азар, зӕгъы. Азар уый та иронау азар хуыйны, фӕлӕ уырыссагау та проклятие зӕгъы. Ӕмӕ проклятий чи у, уый та авд фӕлтӕры онг хӕссы. ӕма уоси кувӕндони зӕдти азар чи райса йӕ хӕдзармӕ, йӕ мыггагмӕ, уымӕн хорз нӕу. Уымӕн бирӕ ахӕм хабӕрттӕ-иу уыди, зӕрӕдтӕ-иу бирӕ хӕттыты загътой, ахӕм ми чи бакодта, уыдон сӕ цыдис, стӕй куыд уыдысты сӕ царды пълӕнттӕ дарддӕр, ӕмӕ мыггаг чи у, бирӕ мыггӕгтӕ кой-иу кодтой, афтӕ ӕмӕ мыггаг чи у, фесӕфтис. Йӕ мыггаджы рӕхуыс чи у, иу фӕстаг чындз чи уыди, уый йӕ кой уӕлмӕрдтӕм ахаста ӕмӕ мыггаг уыйадыл фесӕфцӕгӕй у, ахӕм ныхас дӕр загътой, ахӕм зӕдты зӕрдӕхъыджы чи базыди, зӕгъгӕ, уой, уой тыххӕй. Ӕмӕ уой курӕг стӕм кӕстӕртӕ дӕр, стӕй хистӕртӕ дӕр, кӕстӕртӕн ӕмбарын кӕнут, кӕстӕртӕ чи бавнӕлдта уыцы бынатмӕ, уый ӕмбаргӕ нӕ кӕны, цы ӕвзӕрдзинад кӕны, уый Уый куы мбарид, уӕд ӕмввахс бӕргӕ нӕ бацӕуид, фӕлӕ йӕ ӕмбарынгӕнӕн хъӕуы хистӕртӕн, кӕстӕртӕн кӕд ӕвналӕн кӕй нӕй уыцы хъуыддӕгтӕм, уый. Кӕцӕйфӕнды дӕр ортӕ дуканитӕ ӕндӕр рӕттӕй давгӕ кӕнынц, уый давдыл нымад у. Фӕлӕ уый та у азар. Мӕ азар чи у, уый давдӕй фыддӕр хабар у. ӕма уомӕй хи хъахъхъӕнун хъӕуы. Е хистӕртӕй бирӕ аразгӕ у уоцы хъуыддаг, цӕмӕй йӕ кӕстӕртӕн ӕмбарын кӕной, ме кӕстӕртӕн барой, мысайнагмӕ афтӕ давын ӕгъдауӕй ӕвналӕн кӕй нӕй, уый. Мӕнӕ кувӕндоны лӕггадгӕнджытӕ чи сты, уомӕн дзы йӕхицӕн дӕр нӕй ницы гӕнӕн. Йӕхӕдӕг дзы исты хъуыддаг куы сараза ӕмӕ дзы йӕхи хӕдзары пъланӕн науӕд чи не мбӕлы ахӕм исты хабар куы скӕна, уӕд йӕ ууыл дӕр фӕзыны. Уыцы ахӕм хабӕрттӕ дӕр бирӕ хӕттыты уыдис. Фыдӕлтӕй уӕй дӕнцӕгӕн ӕрхастой, что афтӕ афтӕ бавнӕлдта, чидӕр галиу скодта, ӕмӕ йыл цы рцыди, уыдон уже иууылдӕр дӕр иу дзырдтой, куыд уыди йӕ хабар, уый. Стӕй ма дарддӕр дӕр ноджыдӕр йӕ фӕстӕ чи баззад, уыдон дӕр тухӕн кӕй кодтой иу хабӕрттимӕ, уый. Афтӕ. Ӕмӕ бахатыр кӕнут уӕхи хъахъхъӕнут уыцы галиудзинадӕй, стӕй уӕ кӕстӕрты дӕр.